Rahmet dostlar men ýene Babamyrat Sapargulyýew bu gün dokuzynjy dekabr iki müň on sekizinji ýyl meniň enemiň ýagny ejemiň doglan güni we men edil ýedi ýyldyr daşary ýurtda bolanym üçin bu ýedinji ýyly enemiň doglan gününi ýakyndan gutlap bilmeýänime we men bu ýedi ýylyň içinde birnäçe enem hakynda goşglar ýazdym şolardan birikisini okap berjek. Göwnüňizden turar diýip umyt etýän. Goşga başlamazdanam kanalyma abone bolmadyk bolsaňyz kanalyma abone bolmagyňyzy haýyş etýän. Jähennem bary goşgymyň ady. Men bu goşgyny iki müň on altynjy ýylda Amerikada wagtym iki hepde ýagny pulsyz zatsyz kösenip ýören wagtym ýazypdym. Ene, ýene ogluň ýenede dertli. Çaýyňdan, duzuňdan, mähriňden ýana Eşdemok sesiňi bir aý çemesi, oglum, diýýän sözleň hoş gelýä jana. Bu gün irräk dyndym iş aladamy. Öýkeli şondada ähli kişiden kemsitýäler ogluň ejiz görýäler ogluň saýlanjakdyr olaň içinden. Daş bolýa köp dostum daşlaşýa söýgim. Köp görýä gelniň dertleşmesini. Nesip günüm geler uly bolaryn sylagyna sylag alar hemmesi. Öýdäkiler nätdi? Sagmy ählisi? Şu günler inimiň sesine zaryn. Gün sanap bu işleň dynjak wagtyna menem beýdip ýörmän, dynaryn ahyr. Şu günler dogrusy biraz kynrak. Pulsuzlyk diýjekmi, mähir diýjekmi? Ýaryma söz berdim, işlejek, dönjek. Sözüm söz etjekmi, sowjak, iýjekmi? Ýazsam ejiz bolýan ýazmasam agy Diýjeklem köp diýmäň bu däldi bary Esasy atama ýolla salamy Ýalanmyş galany jähennem bary Ondan soň Ýadadym enem diýip bir goşgy Bu goşgy hem Türkiýede wagtym birki sany problemalara garyşyp ýören wagtlarym ýazdym Ýadadym enem Enemjan çaý ýolla ýadadym halys Özge ýurduň ajy gamyny içmekden Öz ýurduňa geljek ýeri ýok ahyry Ýadadym özgeleň minnetini çekmekden Gerek däl puly-da, özi-de işi Goý ýaşaýyn öz obamy gujaklap Ilki bilen saglyk bolsun enşalla Galany hem wagt bilen bolýan zat Büdräýsem gorkuly bärde tutan ýok Öýde bolsa atam pena salardy Kiçikäk hezildi ne dert alada Indi beýdip gülläň-gülläň gutardy. Alada, alada, ýene alada. Geljekde birkemsiz maşgala üçin käte ökünýärin uly arzuwyma arzuw diýip hossarlam gynanym üçin. Ýok diýmezdi, iki gerdi sorasam. Karzlarym köp, nädip yza ödesem, öz-özüme söz beripdim ahyry, ödärin. Aýakda dursam, ölmesem. Bilmesem aslynda mümkinmi näme, Enäniň süýt hakyn ödemek çaga, Bilşimde ýaňsat däl atalyk borjy, Gözüm ýeter nesip, el ýetse bala. Eý Allam, sabyr ber, öýe döneýin. Arzuwlam gowudyr, oňa ýeteýin. Ençe ýyl zähmeti syndyrdym dynman, Ilerde maşgalaň hözirin göreýin. Telefonyň aňyrsynda enem bar. Bu gyz bu goşgyny-da bir gyza ýedi ýyllap ynanyp, ýalňyşyny bagyşlap, ýene ynanyp, ýene aldanyp ýören wagtym ýazdym. Telefonyň aňyrsynda enem bar. Telefonyň aňyrsynda enem bar. Diýýär oglum ýagdaýlaryň gowumy? Tomusa ýetmäne galdy dört-bäş aý, nesip bolsa dynarsyň-a ukuňy. Gürleşdik owadan täzeliklerden, Aram-aram senem sorap durýady. Uruşdyk, sögüşdik diýäýsem eger, Gyz göwni ýarymdyr, diýip sögýärdi. Bu gün on gün boldy zyňdyn gideli. Aýtsana, eneme näme diýeýin? Gelnim diýýän gyzyň ýedi ýyl soňra söýýär başgasyny, nädip diýeýin? Öňki edenleňe diýdiler ýaşlyk. Çünki seni söýýänimi bilýädi. Pylanyň uýasy, pylanyň gyzy başga asla gitmejegimi bilýädi. Telefonyň aňyrsynda enem bar. Atam käte gulak salyp durýardy. Içinde dag bolup köpelen dertlem atam gelse çekinýärdi, dymýardy. Ýat iller, ýat mekan, ýene pulsuzlyk. Hepdede bir gezek öýe jaň etýän, Wah içimi döker diňleýänim ýok gyssanmaň okuwy dynjak jan etýän dertleşäýjekdim welin boşa jaň etýän Swap ähliňiziňem aladasy şudur daşary ýurtlarda ýat mekanlarda ýetim ýaly içiňize dolup giden dertleri paýlaşmana adamyňyz ýokdur. Meselem, men dertlerimi eneme paýlaşyp bilýän. Onda käwagt ataň ýa-da çekinýän, dymýan. Goşguda şuny aýtmak isledim. Goşgy göwnüňizden turandyr diýip umyt etýän. Göwnüňizden turan bolsa laýk goýup, teswir ýazmagy unutmaň. Eger-de araňyzda goşgyny has oňat seslendirip bilýänler bar bolsa, meniň bilen habarlaşsyn. Täze ýazan goşgularym bar. Bu meň öňki ýazan goşgularym iki müň on altyda, ýagny iki ýyl öňki goşgularym. Soňky goşgularym bulary görende biraz manylyrak seslendirip bilýän bar bolsa, höweslenip oladardym. Eneler uzak ýaşasyn! Sag boluň!